Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn ħajjet u ħidmet Emanuel Benjamin Vella. Fost l-oħrajn kien storiku, arkeologu u kittieb. Emanuel Benjamin Vella twilet fil-Mosta fl-20 ta' Ġunju 1899. Ingħata borża ta' studju fil-Kulleġġ Saint Mary's f'Londra, fejn dam sentejn u ggradwa fl-edukazzjoni. Kien għalliem u surmast fi skejjel primarji. Beda jikteb kotba għat-tfal dwar it-tagħlim tal-Malti, magħrufa aħjar bħala Ġabra ta' Ward. Kiteb ukoll diversi kotba dwar bliet u rħula differenti. Vella kien jgħallem l-Ingliż lill-għalliema prospettivi. Fl-1946 kiteb The Teaching of English in Our Primary Schools. Vella għex fi żmien ta' taqlib politiku u soċjali, kemm f'pajjiżna u kemm lil hinn. Kien iż-żmien fejn fil-gżejjer tagħna il-kwistjoni tal-lingwa kienet fl-aqwa tagħha. Għex ukoll iż-żewġ gwerer dinijija. Vella miet fit-2 ta' Mejju 1946, fl-età ta' 47 sena. Il-ħajja ta' Vella, minkejja li kienet qasira, kienet mimlija attività. Tajjeb ngħidu li Ibi Vella, Emanuel Benjamin Vella, huwa Mosti u huwa wieħed, anzi huwa l-kbir fost seba' aħwa. Ġifieri kienet familja pjuttost numeruża. Però kien minn dejjem persuna intelliġenti u dejjem ifittex l-erf, l-istudju. U allura bħala familja, naturalment enuh ħafna għax dawna kienu kollha biex ngħidu hekk kollha ta' ħsieb wieħed, però hu bħala hu, ġifieri bħala Emanuel Benjamin Vella, il-kbir, naturalment beda biex ngħidu hekk eh, propju din it-triq eh, tal-familja eh, Vella. Nafu li kien persuna studjus u allura kien ifittex ħafna il-kodba, kien ukoll arkeologu u allura kien ifittex li li jikxef dak kollu moħbi taħt l-art kif ngħidu, kien ukoll edukatur. Ġifieri kien persuna li kien jinteressaħ ħafna l-edukazzjoni, il-pedagogija u kien ukoll kittieb, awtur u kien jinteressaħ ħafna l-lingwa Maltija u anka dik Ingliża. Ġifieri huwa kien bniedem kolt ħafna, kien persuna li nistgħu ngħidu li ma kontx issib ħafna fi żmienu, ma kien wieħed minn dawk li verament li verament kien jispikka. Tantu veru li meta miet anka Dun Karm stess eh, eh, kiteb li kien eh, Malti ta' veru kif ngħidu u anka Ninu Cremona kiteb propju sunet talih. Daqshekk kien importanti bħala persuna Ibi Vella. Nafu li gradwa fl-edukazzjoni f'kulleġġ Ingliż. Kemm kienet komuni din il-prattika f'dan iż-żmien? Minħabba li Ibi Vella kien għallim, Fis-sistema dak iż-żmien eh, kien hemm il-gvern Ingliż, ġifieri il-gvern Malti, insomma, però il-gvern Ingliż fil-verità ġewwa gvern kolonjali, kellu policy li eh, l-għalliema Maltin ehm, iħarriġhom l-Ingilterra. Eh, Ibivella kien wieħed minn dawk li ntażel biex propju jintbat jitħarreġ l-Ingilterra mar St. Mary's College u minħabba li mar l-Ingilterra dan għal kwalifika li jinsa jkollu kienet li dan kif jiġi lura jsir surmast tal-iskejjel. Fi kliem ieħor minn għalliem jitla' fil-grad ta' surmast. Eh, tajjeb ngħidu li Bivella kien bniedem intelligentissimu, kif diġa għadna, u allura ma tantx kellu problemi biex jagħmel l-istudji u s-suċċessi li kien hemm bżonn propju fl-Ingilterra. E, kienet komuni fis-sens li kienet prassi, però ma tfissirx li kien jmur kulħadd, kien ikunu ftit dawk il-għalliema Maltin li jintbatu kemm rġiel u anke mbagħad il-qudiem anke nisa, eh, jintbagħtu l-Ingilterra propju biex iġibu dil kwalifika. Ta' min jgħid ukoll għax importanti fil-każ ta' Ibivella, illi Ibivella ġab ċertifikat partikolari kien l-ewwel wieħed f'Malta li rnexxilu jġibu, li kien ċertifikat li jikkwalifikah li jgħallem fi kwalinkwa skola primarja fl-Imperu kollu. Ġifieri mhux Malta biss. Vella ta kontribut siewi fil-qasam tal-edukazzjoni. Ibbi Vella kien għalliem, kien ukoll surmast tal-iskejjel u wara ftit ukoll sar anka spettur tal-iskejjel, inspector bl-Ingliż kienet il-kelma eżatta, imma aħna ngħidulu spettur għax nużaw il-kelma Maltija. U li xogħlu kien allura li jieħu ħsieb kif l-għalliema qed jgħallmu, jippromwovi naturalment is-suġġetti, f'dan il-każ tiegħu kienu l-Malti u l-Ingliż, għax il-Malti kien spiċċa biex ngħidu hekk ħadu bħala Eh, responsabilità tiegħu, kien ukoll persuna illi ippromwova ħafna il-qari, eh, il-kitba u l-istudju anka tal-Ingliż. Però barra minn dan ukoll ippromwova ħafna il-pedagoġija, ġifieri eh, ix-xjenza tat-talim. Ibivello ma kienx għallim komuni, ma kienx għallim bħall-oħrajn, kien għallim illi kien ħares ħafna l-qoddim, kien għallim illi kellu aspettattivi kbar fit-talim ta' Malta u li kien ukoll biex ngħidu hekk il-protett ta' Albert Villa Fella li kien id-direttur tal-edukazzjoni dak iż-żmien li għażlu mill-ewwel biex anke jieħu jieħu fuq spalleh kif ngħidu aspetti ġodda anke fit-tagħlim u fil-pedagoġija Maltija. Wieħed mill-kontributi siewja ta' Vella fil-qasam tal-kitba kienu s-sensiela ta' kotba dwar bliet u rħula differenti. Nistgħu ngħidu li Vella fis-sensiela ta' kotba li kiteb fost dak li kiteb kiteb sitt kotba Fuq lokalitajiet differenti, fil-verità, xi kotba minnhom fuq iktar minn lokalità waħda. Beda bħaż-Żabbar, imbagħad kiteb wieħed fuq iż-Żejtun u Marsaxlokk, imbagħad wieħed fuq il-Mosta, imbagħad għamel wieħed fuq Raħal Ġdid u Ħal Talxien, u mbagħad għamel wieħed ukoll anke fuq Birkirkara, jiġifieri li rrid ngħid huwa li għamel sensiela ta' kotba fejn studja mill-viċin lokalitajiet. Issa ma kinitx daqshekk normali din li inti jkollok lokalitajiet u toqgħod tikteb fuqhom, il-biċċa l-kbira kont tikteb fuq affarijiet aktar wiesa', jew inkella fuq pereżempju fuq il-Kavallieri ta' San Ġwann jew affarijiet bħal dawn. Però Ibi Vella ħass li għandu wkoll jagħti biex ngħidu hekk l-istatus lil-lokalitajiet per se, ġifieri jikteb direttament fuqhom. Issa, tajjeb ngħidu ma kienx l-ewwel wieħed, ġifieri qablu kien hemm oħrajn, jien naf Ferres pereżempju, Kastanja, kien li kitbu wkoll fuq lokalitajiet varji, f'aspetti varji tagħhom, Ekk irridu ekk irridu morru aktar allura anka eh, John Francis Cabela li propju talment kien beda anka jikteb ukoll fuq xi lokalitajiet Maltin għalkemm mhux fit-tul imma ukoll misshom. X'irridu ngħidu? Kien hemm min beda qablu, però hu kien l-ewwel wieħed li biex ngħidu hekk ta' spinta enormi mhux lokalità waħda, imma imma sensiera ta' lokalitajiet, għax naturalment lokalitajiet waħdiet kien ikollok awturi differenti li jiktbu fuqhom, però mhux sensiera sħiħa ta' kodba mill-istess awtur. U allura naraw l-innovazzjoni f'dan is-sens, illi beda jirrikonoxxi illi l-lokalitajiet għandhom l-istorja tagħhom, għandhom il-patrimonju tagħhom, għandhom il-wirt varju tagħhom u hu, IB. Vella, beda jikteb fuqhom. Ejja nħarsu fid-dettall lejn wieħed minnhom. Jiena mill-Mosta u allura ħa naqbad il-ktieb tal-Mosta bil-knisja tagħha. Huwa ktieb interessanti ħafna, ktieb li jibda mill-preistorja, jaqpa' sejjer prattikament sa żmien li Vella kien għadu ħaj, ġifiri fi klim uħor sa snin 30, għax Vella mit għaxir romor fil-1946, pero mbagħad daħlu kod boħrajn wara u daħal il-gwerra, pero unna xilu sal-1930 ikkaverja biex nadu hekk kollox minn dak kollu l-aspetti varji tal-mosta. U dal-ktib huwa ktib biex nsemmu wieħed għax l-oħrajn kollha bħalu bl-istess ingredienti huwa ktib varjat fi kliem ieħor jaqbad l-istorja tal-Knisja għax il-Knisja eh, fil-lokalitajiet Maltin hija dejjem iċ-ċentru ta' kollox, eh, però jaqbad ukoll il-ħajja soċjali. Jitkellem ukoll fuq il-ħajja biex ngħidu hekk eh, ta' kuljum, ehm, l-użanzi varji, personaġġi differenti, nies u aspetti li sawru ir-raħal. Il-Mosta dak iż-żmien kien raħal żgħir, però għalkemm kien żgħir kien diġà rikk f'ħafna aspetti u f'ħafna informazzjoni. U allura Ibn Vella jaqbad dak kollu mill-dokumenti, uħud minnhom anke jikkwotuhom diretti, oħrajn għax isaqsi nies oħrajn li kienu jafu b'ċerti aspetti varji u allura għenuh u tawh l-informazzjoni, u naturalment anke l-arkeoloġija li huwa stess kien jagħmel. Fil-fatt hemm chapters sħaħ, kapitli sħaħ, fejn jikteb proprju fuq l-arkeoloġija varja li hu stess kien skopra waqt li qed idur ġol Mosta. Din is-sensiela fiha wkoll numru ta' ritratti. Din is-sensiela fiha numru ta' ritratti li minnhom infishom huma interessanti l-ewwel nett għax huma ritratti antiki, naturalment dawn li morru lura għall-ewwel nofs, anzi għall-ewwel terz tas-seklu 20, eh, huma ritratti li naturalment eh, ħut minnhom ma dakx issibhom fl-oriġinal tagħhom ma tarhom biss proprju f'dawn il-kotba, u barra minn hekk naturalment huma ritratti li huma storiċi wkoll għax jiddokumentaw mumenti varji, pereżempju eh, jurik jurik personaġġi partikolari qegħdin jagħmlu xi ħaġa, jurik binjiet differenti illi naturalment illum inbidlu jew inkella eh, evolvew, jurik ukoll eh, laqtiet li fil-fatt illum jista' jkun li sparixxew ma domx ma dak xissibhom. Li rrid ngħid huwa huma ritratti li huma wkoll mhux biss funzjonali għaliex għax jgħinu ħafna it-test li kiteb, imma wkoll huma storiċi minnhom infisom għax jiddokumentaw mumenti differenti mill-ħajja passata Maltija.
Mingħajr dubju biex ħareġ din is-sensiela kien jeħtieġ il-finanzi. Fil-verità nistgħu ngħidu wkoll li eh, Ibivella kellu bżonn naturalment eh, jippubblika il-kotba mhux biss jiktibhom. U allura kellu bżonn anke nies oħrajn, eh, pubblikaturi jew inkella stampaturi, u naturalment finanzi. Ma kenix daqshekk faċli, eh, għax meta meta inti toħroġ il-kotba ġeneralment kien joħroġhom hu, ehm, eh, kien kien jistampa pereżempju l-Empire Press pereżempju, ma l-Empire Press kienet tistampalu aktar milli tisponsorjah kif ngħidu. Eh, allura interessanti jidħol l-element tar-reklam. Dikultant naħsbu li xi ħaġa moderna, ma mhijiex daqshekk moderna, illi r-reklamar kien jgħin biex waqt li naturalment il-negozju qed jirreklamaw dak li ibijaw jew dak li qed joffru, Jgħid ukoll ammont ta' flus li bihom jifdi xi ftit mill-ispejjeż li kien ikollu għal ċertu kotba. Mhux f'kull ktieb issib ir-riklami però biex inkunu ċari. Ġifieri ma nafx eżattament minn fejn kien iġib ċertu ammonti ta' flus. Jiena nissuspetta li barra li kien joħroġ minn butu forsi kien ikollu wkoll anke xi sostenituri li mhux bilfors jidhru bħala ismijiet, imma li nistgħu ngħidu żgur li dan irnexxielu joħroġ sitt kotba biex ngħidu hekk fuq lokalitajiet differenti u rnexxielu joħroġhom eh, bl-aktar mod eh, bl-aħjar mod possibbli għal dak iż-żmien. Fikri moħar eh, anka l-istampar stess jorik biċċar li kienu stampati b'mod tajjeb għal żmienhom. Naraw ftit jekk dawn il-pubblikazzjonijiet baqgħux popolari wara Vella, anke llum il-ġurnata. Tajjeb ngħidu li fil-waqt li Vella kiteb dan is-sensiela ta' kodba, warah kitbu nies oħrajn. Fi kliem uħor, il-ġeneru minnu nnifsu mhux talli ma waqafx imma talli żdied. Illum nistgħu ngħidu li kważi kull raħal u kull belt Maltija u Għawdxija għandhom almenu storja waħda tagħhom. Fi kliem uħor, eh, għandna pubblikazzjonijiet regolari li ħafna minnhom joħorġu permezz ta' inizjattivi tal-Kunsilli Lokali tal-post, Eh, jew nkella ta' assoċjazzjonijiet volontarji li propju eh, eh, biex ngħidu imexxu l-qudiem l-interessi ta' dak il-post u li allura qed joħorġu numru ta' kodba ngħidu aħna dal-aħħar 20 sena ħarġu numru ta' kodba għadhom joħorġu sal-lum propju fuq lokalitijiet differenti jiena l-ewwel wieħed ukoll għandi numru minnhom daw il-kodba fuq lokalitijiet varji f'Malta fuq il-Ħamrun, fuq il-Rendi, fuq il-Mosta. Li rrid ngħid huwa li Eħe, huwa ġeneru li għadu għaddej u li għadu jiġi mfittex. Mhux talli hekk, talli llum qegħdin narawh bħala l-aktar ġeneru importanti biex nippromwovu mhux biss l-istorja tal-lokalitajiet imma wkoll anke aspetti ta' kwalitajiet tal-lokalitajiet. Pereżempju llum nikbu kotba eh, li għandhom xaqsmu mal-preġi varji tal-postijiet fejn allura jkollok viżitaturi, turisti li jistgħu jiġu u li wkoll allura ikunu jistgħu jsibu u jarawhom. E oħra, Bevi Vella kien jikteb bil-Malti. E illum qegħdin naraw li biex aħna inkattru biex ngħidu hekk il-popolaritajiet tal-lokalitajiet irridu nikbu b'lingwa aktar internazzjonali. U allura ħafna mill-kotba llum flok qed jinkitbu bil-Malti qed jinkitbu bl-Ingliż. U r-raġuni mhijiex għax aħna kontra l-Malti, naċċertak, imma hija biss funzjonali. Jekk aħna rridu mmessu il-messaġġ tal-lokalitajiet hemm barra, irridu bil-fors nikbuhom b'lingwa li hemm barra tinftiehem aktar. Forsi l-aktar xogħol magħruf ta' Ibi Vella huwa s-serje tal-ġabra ta' wart. Din il-ġabra ntużat fl-iskejjel tal-istat għal aktar minn 40 sena.
Naħseb meta nitkellmu fuq Ibi Vella, ismu mal-ewwel marbut ma' sensiela ta' kotba li ntużaw fl-iskejjel għal snin twal ġabra ta' wart. li hemm interessanti f'din is-sensiela hi li hija magħmula minn għadd ta' kotba li jindirizzaw etajiet differenti ta' tfal, miż-żgħar għal aktar imfarfrin. Meta nitkellmu fuq il-ġabra ta' Ward, tajjeb li din nitkellmu fuq sensiela ta' kotba, fuq ġabra ta' kotba. Qed nitkellmu fuq tnejn għaż-żgħar nett, l-ewwel u t-tieni sena, erba' kotba għal tfal daqsxejn ikbar, li huma l-ewwel, it-tieni, it-tielet u r-raba' ktieb, u mbagħad ktieb li ftit li xejn huwa magħruf għat-tfal li huma fl-aktar klassijiet għolja fl-iskejjel tal-Gvern. Issa din is-sensiela tfasslet minn EB. Vella biex tindirizza t-tagħlim tal-Malti Hekk kif il-Malti beda jkollu ortografija u alfabett standardizzat, maqbul u mfassal mill l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, illum magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti, li allura din is-sensiela użat għall-ewwel darba l-alfabett u l-ortografija maqbula. U allura, bil-maqlub ta' dak li kien jiġri qabel, is-simboli tal-alfabett, il-mod kif kien jinkiteb il-Malti, huwa dak standard. Kien, appuntu, fil-bidu tas-snin tletin li l-ħidma favur il-Malti qabdet u qabdet b'saħħa biex imbagħad fl-1934 kellek il-Malti li jiġi uffiċjali. EB Vella qabdu jaħdem din is-sensiela d-Direttur tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien, La Ferla, li għalkemm kellu imħabba kbira lejn l-Ingliż, xorta waħda ħadem anke biex il-Malti jiġi mgħallem ukoll fl-iskejjel. Naħseb b'mod intelliġenti ħafna flok prova jfassal kollox waħdu, ġibed miegħu xi nies li kienu tajbin għal dan ix-xogħol b'esperjenza. Qed nitkellmu b'nies bħal pereżempju Ġanni Cilia li allura bil-polz tagħhom fl-iskejjel setgħu faċilment jgħinu lil Libi Vella biex ifassal din is-sensiela. Inħarsu lejn il-kontenut u nisimgħu dwar ir-rakkonti u l-kitbiet li fihom. Il-kotba Ġabra ta' Ward fihom kontenut li naturalment jirrifletti l-orizzont tal-aspettattivi ta' żmienu. Qegħdin nitkellmu fil-bidu tas-seklu 20 fejn il-nies u Malta kienet aktar viċin l-ambjent naturali fejn kellek aktar irħula, il-bliet kienu għadhom mhux daqshekk mifruxin u allura l-idea ta' EB Vella kienet li jippreżenta letteratura għat-tfal li hija fil-kuntest ta' ambjent Malti ta' żmienu. Allura għandek ir-raħħala, għandek il-patrijiet, għandek it-tfal jilagħbu, għandek xi tabib li jibda jitfaċċa 'l hawn u 'l hemm, għandek il-logħob ta' dak iż-żmien, għandek l-annimali u l-importanza tagħhom bħala letteratura għat-tfal. Barra dan it-tip ta' kontenut imma ra li l-ġabra ta' Ward tkun mezz ta' kif teduka lill-poplu, jiġifieri li tagħti lit-tfal li mbagħad 'il quddiem kellhom ikunu ċ-ċittadini ta' għada, dik l-edukazzjoni bażika f'dik li hija iġene, ġifieri li inti toħroġ għax-xemx, pereżempju llum lanqas timmaġina li tikteb xi ħaġa b'dik l-importanza kollha, l-importanza tal-ħasil, li inti tinħasel u żżomm ruħek nadif, tal-ilbies li u dak dik l-imġiba ċivika li tgħin lit-tfal biex ikunu iktar jistgħu jiffunzjonaw fis-soċjetà b'mod edukat. Barra minn dan, fil-ġabra ta' Ward imbagħad, EB. Vella laqgħet ukoll kontenut ta' informazzjoni biex jagħti lill-ġenerazzjonijiet il-ġodda sfond kulturali li forsi sa dak iż-żmien ma kienx qed jasal ħafna. Allura għandek stejjer marbuta mal-mitoloġija, għandek stejjer marbuta mal-istorja ta' Ruma u l-Greċja, għandek stejjer meslutin mill-Bibbja, U naturalment imbagħad għandek ukoll xi stejjer jew aneddoti b'rabta mal-Imperu Ingliż. U jista' jkun appuntu li huma dawn tal-aħħar li baqgħu joħolqu daqsxejn ta' reazzjoni fin-nies li jaqraw dawn il-kotba għaliex għalkemm inkitbu fit-tletinijiet u Malta dak iż-żmien kienet għadha taħt l-Ingliżi, allura l-importanza tar-Re u r-Reġina, l-importanza tal-Gran Brittanja, Dan kollha, iktar ma b'Malta bdiet tersaq imbagħad lejn l-indipendenza u mbagħad repubblika, bdew idarsu u allura kien hemm muvument biex dawn il-kotba mbagħad mhux biss jaġġornaw ruħhom imma mbagħad jaslu biex jinbidlu. F'din il-ġabra ma nsibux biss kitbiet imma anke illustrazzjonijiet. Il-ġabra ta' Ward hija sensiela li tindirizza l-gosti tat-tfal. Allura meta nitkellmu fuq ktieb għat-tfal qegħdin nitkellmu fuq ktieb li malkemm magħmul minn kliem miegħu jkun hemm l-istampi. Issa qegħdin nitkellmu f'perjodu fejn l-istampa f'Malta kienet qiegħda tibda tiżviluppa u tista' tagħmel avvanzi żgħar ukoll. Il-ġabra hija kollha magħmula b'illustrazzjonijiet ehm, ta' nies differenti, imma fejn jiġi għall-kuntest Malti, Kellek lil Robert Caruana Dingli li għamel illustrazzjonijiet li mbagħad intużaw ma' stejjer li huma tipikament Maltin. Per eżempju, l-istorja ta' Ir-Rebħa ta' Pupul ta' Temi Zammit għandha dik l-illustrazzjoni li b'erba' daqqiet, b'erba' linji, joħloqlok skizz ta' sitwazzjoni li allura tagħti l-kuntest Malti ta' dak il-perjodu. L-ilbies ukoll jirrifletti dak iż-żmien. u mbagħad kellek ukoll illustrazzjonijiet meħudin minn kotba li kienu qed jiġu ppubblikati fl-istess perjodu l-Ingiterra. Tajjeb li wieħed jiftakar ukoll li din is-sensiela l-ewwel darba ġiet ippubblikata mill-Oxford University Press ta' Londra u allura ċertu materjal viżiv kien jintuża b'mod regolari minn ktieb għal ieħor. Li hemm interessanti wkoll b'rabta mal-illustrazzjonijiet hi l-idea li f'dawn il-kotba Il-kulur kien għadu qed jintuża appuntu fil-bidu nett tiegħu. U fil-ġabra ta' Ward għandek żewġ stampi li meta tkun għadek tifel filjet tara ktieb bl-abjad u l-iswed u f'daqqa waħda tara stampa bil-kulur. Waħda hija rakkont ta' kif il-kuluri jitħalltu, lewnijiet hija kelma daqsxejn partikulari, huwa plural partikulari, u l-oħra imma hi li fit-tieni ktieb, allura ktieb li huwa għal etajiet iż-żgħar, Għandek id-dehra tal-Port il-Kbir bil-bandiera ta' l-Ingiterra tperper fuq il-Port il-Kbir u meta għandek id-dehra tal-Port il-Kbir bil-bandiera Ingliża filwaqt li forsi fil-bidu meta ħareġ il-ktieb kienet aċċettata u kienet xi ħaġa li n-nies apprezzaw, min-naħa l-oħra aktar ma Malta bdiet tersaq lejn l-Indipendenza, u mbagħad wara kisbet ir-Repubblika, l-idea li għandek dehra bħal dik bil-bandiera Ingliża tperper fuq il-Port il-Kbir kienet raġuni oħra għaliex din is-sensiela ma kellhiex għalfejn tibqa' biss tiġi aġġornata imma mbagħad tinbidel. Parti mix-xogħol tiegħi huwa li ngħallem il-letteratura għat-tfal fil-livell universitarju lill-għalliema ta' għada u wieħed mill-korsijiet tagħhom huwa appuntu il-Letteratura għat-Tfal. Mument importanti fl-istorja tal-letteratura għat-tfal huma is-snin tletin u s-sensiela Ġabra ta' Ward. Kien għalhekk li ħadt ħsieb li nnaqqi l-materjal li forsi għal-lum m'għadux validu imma l-element letterarju jinġabar u jingħata libsa ġdida. L-istejjer u l-poeżiji klassiċi mill-Ġabra ta' Ward Ġew ippreżentati b'mod viżiv minn Paul Caruana bl-akkwarell u minn Matt Stroud bl-użu tal-arti diġitali u allura dak li, dawn l-istejjer, dawn il, dawn il-poeżiji, dawn it-taqbiliet setgħu jieħdu ħajja ġdida biex il-ġenerazzjonijiet ta' Malta u Għawdex illum jaqraw u jiltaqgħu ma' dan il-wirt li naturalment hija huwa parti mill-wirt letterarju Malti.
Issa se naqraw silta minn Ġabra ta' Ward, ta' E. B. Vella, ir-raba' ktieb, u s-silta jisimha Drawwiet tas-Saħħa. Għaliex m'għandekx tobżoq fl-art? Ilgħala għandek tqiegħed maktur quddiem ħalqek meta tisgħol jew quddiem imnieħrek meta tagħtas? Għaliex hija drawwa ħażina li tbill sebgħek ma' lsienek biex taqleb il-folji tal-ktieb? Ilgħala huwa ħażin tuża sapun, xugaman, moxt, xkupilja tas-snien, ilbies u ħwejjeġ tas-sodda li jkun użahom ħaddieħor. Għal ħafna minna, ix-xogħol ta' EB Vella iqanqlilna memorji ta' żmien li għadda. Imma dawn ix-xogħlijiet jagħtuna dewqa ta' soċjetà imbegħda, ta' Malta differenti. U b'dan wasalna fi tmiem programm ieħor.